Mũthenya wa ũmũthĩ tũkwanjia ũũ, tondũ nĩ mũkoretwo mũrĩ arũmĩrĩri, mũrĩ endi ona mũgakorwo mũgĩkenio mũno nĩ tabarĩra iria Thũmbĩ TV ĩkũrehagĩra, na mũno makĩria tabarĩra ya Thũmbĩ cirĩ Ũkiri-inĩ. Nĩ tũkũreheire rũgano rwa mathaa mũgwanja rwa mũgathimũrani njorua kuma kũrĩa Kiambogo, mũndũ ũgwĩtwo Sam. Kĩnũthia, wakĩng'eria kana wa wawerũ nĩ wa ũcio, nĩ ũkũririkana nginya rĩtwa rĩake e mũnini rĩetagwo Gĩthikũrio. Rũgano rwa Sam Kĩnũthia nĩ rwa mwanya mũno, angĩkorwo ndũonete no wega ũgĩkinya harĩa YouTube ya Thũmbĩ TV na ũhote gũkĩruona, nĩgetha ũhote kũmenya njamba ĩno tũrarĩrĩria ũhoro wayo yakoretwo ĩtariĩ atĩa na mũtũrĩre wayo hihi. ũhana atĩa. Mũtũrĩre wayo kaingĩ na kaingĩ nĩ warĩ mũhithanie nyĩmbo-inĩ, nĩ ũkũririkana tũkiuga nginya akiuma kũrĩa Kĩambogo agĩthiĩ kũrĩa ũguo kũndũ gwĩtwo Bagaria, akiuma Bagaria agĩthiĩ nginya kũrĩa Karũnga kũrĩa athomeire kũrĩa Kĩnũthia akundire ruo. Nĩ gwathire ũrĩa gwathire na harĩ maũndũ mekĩkire na Kĩnũthia agĩtuĩka nĩ ũmwe wa arĩa makaneo mbũri ya gũgathiĩ gũtwara ĩtongoria mbũri ciake kũrĩ ũrĩa agatua mũmũrugĩri. Nĩ gwathire ũrĩa gwathire mbũri ya neo nĩ yacenjanirio na mbia, na yacenjanio na mbia, mbia nĩcio nĩ ciacokire cigĩkĩhũthĩrwo, no hau tiho ũhoro... ũkĩrĩ tondũ Kinuthia nĩ gwathirũra gwathire na mwana wake athiĩte na mbere na kũrwara. Mwana ũrĩa wagĩrĩirwo acokerie Sam Kinuthia mbeũ athiĩte na mbere na kũrwara. Aini ta Waithaka wa Jane nĩ ngatho nĩ ũkoretwo ũnyitĩrĩire bamĩrĩ ĩno na rĩu gũkĩrĩ na harambĩ mweri tũkĩte kũrĩa mwena wa Kiambogo tondũ mwana wa Kinuthia, mwana wa Sam Kinuthia, mwana wa mũini ũyũ mwendete mũno... nĩ egũtorio nĩ mũrimũ. Tũnyitane ithuothe tũthiĩ tũtangĩkĩre handũ hau. Nĩ ũkũririkana ũrĩa ũngĩ nake warĩ yunibacĩtĩ, karĩa kanini tondũ ndegĩtigĩrĩte tondũ tũirĩtu twĩrĩ, kau kanini nako twarangagia na nyina nako kanjĩra nĩ karĩ karagĩikagio nĩ mwĩrĩ. Maũndũ maritũ mũno mahanĩkĩire mũciĩ ũcio. Agĩkorwo nduonete rũgano rwa kĩnũthĩa ta wĩrorere ũmenye nĩkĩ twararĩrĩria ũhoro wakĩo. Na nĩatĩa tũrarĩrĩria, no mũno makĩria ciana ici iteithĩke. Tondũ nĩnjũĩ twĩtagwo kuga na gwĩka, ndema nĩtũkũnyitĩrĩra handũ. Ĩmwe kwa ĩmwe thutha wa kuga ũguo ndĩrenda ngorwo ngĩkũruta o harĩa ũrĩ, ngũtware kũrĩa ũguo nginya state ya Washington, nĩgetha tũkĩnyitanĩre nake. Na ũrĩa ũgũkorwo ũgĩtũkundia kĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. na tũranie ciũria igĩrĩ ithatũ ngĩrora na mĩtambo yakwa yothe kuma kũrĩa kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Robert Mwangi wa Mbũi nginya mwena ũrĩa ũngĩ ndĩrona mũthuri wĩ thayũ Ndĩthayũ, ndĩthayũ biũ. thengio na thengio nĩ gũkinya thengio nĩ kuoneka rĩngĩ na ndĩrona nĩ weguĩka matonyo ma ũgĩkũyũ kĩrĩra no mũraringaringa no tũraringaringa kĩ- kũ- kĩrĩra Mhm. na nyambe ngeithie mwĩroreri witũ wa andũ Thĩ TV nĩguo na njoke njuge njĩtagwo wa werũ wa cira Mhm. wa karugia wa kagiri wa kĩania Mhm. mũthuri mũgacikũ wa mbarĩ ya itĩ mũihwa na acera a mbarĩ ya gathagu na marĩka merĩ ma wathani ndĩ wa maina baba arĩ wa mwangi Ah, na rĩu no nyende gũcokeria Thũmbĩ TV ngatho nĩ tondũ nĩ ĩnyumĩrĩtie nĩgetha heane rũgano rwakwa na nĩgetha na niĩ ngorwo eh, ngĩkinyũkia makinya ma kũgayana kĩrĩra kĩrĩa ndĩ nakĩo oro na gĩkĩnini nĩgetha tũcokie rũĩ mũkaro Na tũcokie mburi- mbugi yanjĩrĩrie eh, harĩa yateire mũhiha tũmĩcokerie mũriha nĩgetha ta rũrĩrĩ na ta bũrũri tũhote gũthiĩ na mbere na tũhote kũnina mathĩna marĩa magũmĩire rũrĩrĩ rwitũ mbeũ njĩthĩ Ah, nĩ tuge maũndũ nĩ mahĩtanu mũno tondũ rĩu nĩ ũkuona kwĩna andũ ta nĩ kũingĩhĩte na rĩu ũhoro ũyũ wa, wa, wa single mother Ah, arĩa mokĩte magakorwo mena ciana maciarĩte na athuri athuri makeherera majukumu magatigĩra aciari acio marĩ aiki rũgendo na nĩ rũkoretwo rũkĩmaritũhĩra na rĩu mũndũ o ũrĩa akũra noguo atuĩkaga o ũrĩa akũra na mathĩna noguo acokaga gũkorwo ena mathĩna ũkona rĩngĩ andũ aitũ nĩ ũndũ wa gũkorwo mena mathĩna macio makũrĩire kũndũ gũtagĩrĩire ũgakora nĩ maranyua njohi nĩ maranyua eh, drugs ũguo kana rũrĩrĩ rwitũ rĩu tũ- tũkoretwo tũrĩ andũ matarĩ na njĩra njega na kũrĩa tũrorete ti kwega koguo korwo nĩ tũhote gũcokia rũĩ mũkaro nĩgetha andũ macokerere ũndũire witũ, tondũ ũndũire witũ nĩguo wamenyagĩrĩra rũrĩrĩ, nĩguo wacungaga mwanake ũgacunga mũirĩtu nginya agatuĩka mũthuri, nginya agathiĩ ũguo agatuĩka nginya nĩa nĩehera gũkũ thĩ nĩ ũndũ wa mĩaka ya ũkũrũ. No rĩu nĩ ũkuona maũndũ nĩ mathũkĩte, nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere, andũ nĩ mareyũraga, andũ nĩ maroyaraga arĩa angĩ, ah, ciana ikagĩra aciari gĩtĩo na rĩu aciari nao acio magakorwo matirahota ah, gũtara njiarwa ciao nĩgetha irũgame ithenya-inĩ tondũ ithuĩ twĩ gũkũ na twĩragwo atĩ maica ma mũndũ mathiraga o ta icia rĩa ritho koguo nĩ wega tũcokerere rũrĩrĩ nĩgetha ah, eh, ũndũire witũ ũhote kũgitĩra andũ aitũ kuuma mwana aciarwo nginya agatuĩka mũthuri wa kwehera gũkũ thĩ nĩ ũndũ wa mĩaka no ti ũndũ wa maũndũ mangĩ. Thengiũ mũthuri. Na ona ah, kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo tũkĩmũnengereria mweke ũcio mũthuri mũtonyi mũrata wakwa ũgwĩtwo gĩtagang'a wa mathu nĩ anjĩra kaingĩ na kaingĩ akanjĩra gũtirĩ mũndũ mũgĩ akarĩkia na gũtirĩ mũndũ ũhunguranĩtie ũgĩ ta mwatũ. Ũguo mũndũ no auge kaũndũ ona karĩ o kanini, o ũguo ũrauga wĩna kĩrĩra kĩnini, kĩmbaimbio nĩ ũngĩ, na gacagaca-inĩ ũyũ, twaya gwĩtunya nduma. Mũthenya wa ũmũthĩ ah, ta athuri a kĩama, nĩ ndĩrarĩ na athuri kũrĩa Othaya magĩthahũra mwaki wa kũrĩa Othaya, kuona ũrĩa ũkoretwo arĩ mũtongoria wao ndarĩ eka atĩ. Ndiũĩ kana ndeto icio nĩ ũciguĩte kũu. niĩ nĩ ndĩciguĩte tondũ nĩ ndũmagĩrĩra maũndũ marĩa marekĩka thĩinĩ wa kĩama tondũ niĩ ndĩ mũthuri wa horio na ndĩ ngurubu-inĩ icio cia nyingĩ mũno cia athuri nĩ aki mwaki wakwa niĩ kũrĩa ndahereirwo ah, eh, kĩama nĩ wa gĩthima kũrĩa gĩthima nĩ mũnyũ Mũnyũ wa Thĩka, na nĩ ndoigĩte rĩngĩ nĩ ndathamĩire haha Gĩthima, na ngĩcoka ngĩthamĩra, gwitũ nĩ Komo, ngĩthamĩra Gĩthima, ngĩcoka ngĩthamĩra haha handũ hetagwo Makongeni, ngĩthiĩ o kũingĩra kwa, kwa, ta ũrathire kũrĩa kwa Power, umĩte na thitĩnji ĩno nene ya Makongo ĩno ĩ opposite ya Ananasi. Ah, na rĩu ah, rĩu mwe- mwaki wakwa ngugĩte ũrĩa rĩu njokete gũkorwo ndĩ thĩinĩ waguo nĩ wakwa njũa wĩtagwo mwaki wakwa njũa ũtongoragio nĩ mũthuri ũgwĩtwo hiũi wa mwangi na mbere ĩyo twarĩ ah, mwaki wa kĩratina Ah, wĩ harĩa Salama, opposite Salama, na rĩu nĩ ngĩrũgamagĩrĩra mĩaki na nĩ ndĩrathikĩrĩirie na ngona na maũndũ maya mokĩte tondũ nĩ twatigire ũndũire witũ koguo nĩkĩo kuona mũndũ nĩ agimara ah, nĩ atuĩka mũndũ mũgima nĩ atuĩka mũndũ mũthuri na ona agereire ah, ikĩro ũgakora he gĩkĩro kĩritũ mũno mũno mũno arũgĩrĩire kĩru- kĩru- ke- gĩkĩro kĩa irua

akaiga atĩ thĩinĩ wa kĩama mũtaratara wa kĩama na ti hitho tondũ rĩu ũrĩa gũkoretwo kũhana nĩ ũkarĩ mũnene mũno ũgakora we nĩ ũramenya ũrĩa ũĩ na nĩ ũĩ ithuĩ tũtikoretwo twĩ na kĩrĩra mĩaka mĩingĩ koguo maũndũ marĩa mũ- ũngĩ expect mũthuri atĩ ena mbuĩ atĩ nĩ oĩ ndoĩ ũkuona mũndũ akũrĩte ena mbuĩ no ndoĩ maũndũ macio Rĩu tũrĩkire atĩa? Pakapeni

aneagwo athuri erĩ agathiĩ makarora makona mũndũ ũcio nĩ mũrugu ĩyo nĩyo procedure ya kĩama na nĩguo mũthuri ũgwĩtwo captain kũmũ araugire andũ marambĩrĩria kuga ĩ nĩ aruta thiri cia kĩama gũtirĩ thiri cia kĩama tondũ ithuĩ tũrĩ agĩkũyũ tũraria ruga rũmwe Ah, na rĩngĩ rĩu ah, mũ- mũthuri mũ- a- agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agacekwo na ndaragĩcekwo nĩ atumia kana ihĩĩ aracekwo nĩ andũ ma- marĩ a rika rĩmwe mũthuri no njũrie kĩũria gĩkĩ in a layman's language kana njũrie Yes. kĩũria gĩkĩ ngĩũrĩria andũ aingĩ arĩa matarĩ bata na arĩa mekire ũguo ũrĩ mũtugo Mhm. Kĩguni kĩnene gĩa kũrua nĩ kĩĩ, no na ihĩĩ nĩ iciaraga? Ah, nĩho tũgũũka tuuge atĩ o andũ nĩ marĩ ũndũire wao. Agĩkũyũ nĩ marĩ ũndũire wao, na thĩinĩ wa ũndũire wao, Gĩkũyũ, no nginyanagia mũndũrũme o na airĩĩtu nĩ maaruaga. Na thĩinĩ wa irua, nĩ kwarĩ irua rĩa ũũmũ, na irua rĩa ndemengo, rĩa ngothi,

Ta he ũtiganu wa maũndũ macio merĩ, ta he ũtiganu wa ũndũire na ũtiganu wa mũtugo. Ũndũire, ũndũire nĩguo ũciaraga mĩtugo tondũ kĩama kana Agĩkũyũ nĩo moigaga mĩtugo ĩno nĩyo tũrũmagĩrĩra. Ongorwo nĩ Mũgĩkũyũ harĩ ũndũ atangĩka na nĩho hokaga mĩgiro atĩ harĩ ũndũ mũthuri atangĩka, ti mũtugo wa mũthuri gwĩka ũna. Tondũ nĩ anyitĩtwo nĩ guidelines iria ithondeketwo nĩ kĩama over time kana nĩ rũrĩrĩ over time, akerwo atĩ ongorwo nĩ mũndũ, nĩ mũndũ ekũrua, arua nĩ atigana na ũhĩĩ. Koguo mĩtugo yake ndũngĩkĩona mũndũ mũruu na ena mĩtugo ya ũhĩĩ atĩ nĩ arahũra mbira

wana ũcio nĩ ehe- eh, nini ũ- ũ- stage ĩyo nĩ eherete tondũ mũgĩkũyũ akũraga na marũngũ ta kĩgoma mũthuri wa matathi nĩako- nĩakinya kĩwango kĩngĩ akorwo ena mĩtugo ĩtiganĩte eh, gũkĩra ya mũthuri wa horio Mũthuri wa Maturanguru nake nĩa- nĩ- ningĩ nĩ eherera ũhoro ũgathiĩ ũkũrĩte na marũngo he mĩtugo ũtangĩ expect mũthuri wa Maturanguru he mĩtugo ũtangĩ expect kuma mũthuri wa wa- ũguo na nĩguo ndakwĩrire mwana mũgĩkũyũ mũtugo wake akũraga nĩ wa ma- nĩ wa- nĩ- nĩ- akũraga akũraga na marũngo kuma aciarwo agacoka iguinĩ akahakanĩrĩrwo kũrĩ athuri na ngai akaruta mbũri ya ndegwa akahorerio akoherwo matathi akoherwo maturanguru rĩu agathiĩ ũguo maturanguru ma- manini na maturanguru makũrũ agathiĩ athiĩte athiĩte kinya kwĩ ngai na the same thing mwena wa ah, atumia noguo mũndũ akũraga oroguo kana ga kahĩĩ karakũra ta rĩu mũtumia wa wa ndegwa etagwo kang'ei mũtumia wa hori wa mũthuri wa horio etagwo nyakĩnyua nyakĩnyua eh, nĩ tuge nyakĩnyua ĩrĩa nini oherwo matathi akambia gũtuĩka nyakĩnyua ĩrĩa ngũrũ tondũ nĩwe ũratara arĩa maroka mũtumia ũyũ wa, wa nyakĩnyua tondũ ũtari wa mwana wa kairĩtu ũkoragwo wĩ- wĩ- wĩ- wĩna mũtumia nĩwe wĩna ũigĩrĩrĩki mũndũrũme nda- nda- nda- ndahusikaga na ũhoro wa atumia nake mũndũrũme nĩwe wĩna ũigĩrĩrĩki wa gũtara ciana cia arũme nĩ njiguaga andũ angĩ makiuga atĩ ũhoro wa irua rĩa atumia ũkaigua mũndũrũme akiuga ũraiga ũhoro wa irua rĩa atumia wĩ mũndũrũme waingĩrĩire hau rĩ kana gũciarithania arĩa maciaraga maciarithanagia nĩ atumia nĩ ũkũigua rĩu mũndũrũme arũme nĩ maraciarithania tondũ rĩu thibitarĩ wagĩthiĩ thibitarĩ ũgĩciarithio nĩ mũndũ o wothe na atumia arĩa maciarithanagia marĩ andũ ago nĩo mamũkagĩra ciana kuma nda-inĩ cia manyina akona mwana ũyũ ũrĩoka mwana ũyũ nĩ mũndũ mũgo mwana ũyũ ũkĩhe marĩ na ũgo ũcio wa kũmenya mwana ũrĩa oka oka na njĩra ya mũthemba ũrĩkũ e wa kahĩ aigagĩrwo ngeminya e wa kairĩtu aigagĩrwo ngeminya no wa kahĩ nĩ ongagĩrĩrwo rũkemi rũmwe rwa ũcamba tondũ nĩko nĩ kahĩ nĩ getagwo kagiri ka mũciĩ nĩyo nĩyo ũragitĩra no ngemi ici ingĩ nĩ ihanaine thiomi ici ingĩ inya nĩ ihanaine cia kahĩĩ na cia kairĩtu na andũ rĩu mathiaga okorwo nĩ mwana aciarwo akaiga atĩ reke tuge thiomi inya cia kairĩtu makagamba gidididi no ngĩmwĩra meaning ya ngemi nĩ kĩĩ rũkemi rwa mbere rwa kerĩ rwa gatatũ na rwa kana nĩ kĩĩ ndoĩ rĩu nĩkĩo ũndũire wĩna bata mũno mũno mũno makĩria

No- kiuinĩ ndarĩ atigithũkanio na nyina good mũthuri tareke nyambe njũrie atĩrĩrĩ ah, tũtanathiĩ mũno Yeah. no tandĩngira thabarĩ-inĩ wega ya mũthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa kuga mũirĩtu akaugĩrwo ngemi inya kahĩ gakaugĩrwo ngemi inya gacoka gakongererwo rũmwe rwo camba nĩ rũkemi rwo camba kana nĩ rwo gongoni tirwo gongoni rũrocamba tondũ mũ- mwanake nĩwe wagitagĩra rũrĩrĩ Nĩo- nĩo mathiaga ũrenda ita. kuga airĩtu agĩkũyũ nĩ iguoya iguoya no mena wĩra mũtumia nĩ mũũmbi mũtumia nĩ akoragwo na wĩra wake ũrĩa aheirwo nĩ ngai wa kũũmba mũtumia akoragwo na nyũngũ thĩinĩ wake na ndũrĩ wona mũndũrũme akuĩte nda Mũtumia nĩwe waheirwo wĩra ũcio nĩ Ngai. Na ndigwĩciria no arute wĩra ũcio atarĩ na ũcamba. O na ndigwĩciria no ahote gũthiĩ mataneti na ũmĩrĩria atarĩ na ũcamba. No reke hau na ho No tũtigĩre ũca, arĩa ũcamba ũyũ maratũthikĩrĩria. tũraria ũhoro waguo-rĩ, nĩ wa kuoya matimũ na ngo. Ti ũrũme wa gũciara kana wa kũmĩrĩria ruo. Na tondũ kinyi nĩ ũkinyũkagio, na marĩa mekagwo timo mekagwo, hĩndĩ ĩyo gwathiaga gũtahwo na matimũ na ngo, ũmũthĩ ũyũ gũtahagwo na karamu na mĩario na ciĩko na kĩheo. Rũkemi rw'ũcamba nĩruo rũrabatarania kana nĩruo gongoni. Nĩ hĩndĩ ũkirie kũigua iyũndũ, iyũndũ ũtaciguĩte nahau kabere. thutha wa break ino ya second cigana ũna tũracokereria tũkuonĩtie ũhoro ta thagana ĩkĩũga ikara na ithuĩ rĩu Bubi TV eroreri mũrĩega nĩ njĩtagwo JJ Gĩtahiwa Ndokathi ndĩ mũthikabu wa kanitha wa priesthood na ndĩ mũtaarani ndĩ mũmemerekia ndĩ mũini ndĩ mwandĩki wa mabuku na ndĩ mũthomi wa philosophy mimi ni msomi wa falsafa na nĩ ngenaga na inyuĩ mwĩroragĩra eh, channel ĩno ya thũmbĩ na wendo mũingĩ oro nani ndĩ mwe wa subscribers koguo we ĩra mũndũ ũngĩ ũhoro wayo

Karibuni sana Thũmbĩ TV. Rĩu na ithuĩ athikĩrĩria aitũ mũĩ Thũmbĩ nĩ ĩkoretwo ĩ mbere mũno ũhoro-inĩ wa ũndũire witũ ũngai witũ ona ũteti witũ ona mũtũrĩre witũ ta andũ airũ na aca gĩkũyũ na nĩ ĩthiĩte mũno kũu no twende nĩ andũ ega ti andũ- ti andũ a biacara mũndũ ũngĩenda kũma support nĩ tũra- tũga subscribe

mundu onage ngiri imwe kama ikiri okorwo ni mweri umwe tuma support mwarae kanyamu no ndimuhe andu aitu muno nigetha na ithu tumekire hinya tuonage andu akwari horo wa unduire witu na muturire witu Aĩ. arũmĩrĩri na athikĩrĩria thũmbĩ tv nĩ ndĩmwĩraga kai- kaingĩ ma thũmbĩ nĩ tũteithĩtie mũno gũthathaũra maũndũ maingĩ mũno nginya maũndũire nginya mago ago arogi ahunjia no muthi turaria horo wa thamaki na reke njuge thumbi ni ndeithĩtie mũno kũmemerekia maũndũ marĩa njũĩ na matindehagia tũngĩmarĩha atĩa rekei tũ subscribe thumbi tv ĩgĩe na followers aingĩ nĩgetha ndeto ĩno ĩkinyĩre andũ aingĩ na at the same time nĩ twarĩkanĩra na thumbi nĩ mekũhingũraga section ga premium tũrauga atĩrĩrĩ o ũrĩa ũngĩthiĩ ũgũrĩre mũndũ nyama aruta wĩra mwega rĩ kana ũmũgũrĩre ranji rĩ rekei tũ subscribe premium ciringi icio ngiri ĩmwe mweri ũmwe rĩ andũ aya anake aya twamahetwo nĩ anake anini harĩ niĩ rĩ nĩ mekũhota gũkũra nĩ megũtũrehera kĩrĩra gĩgũthathaũra maũndũ tondũ nĩ andũ mekaga ũtuĩria subscribe and please those who can afford join the premium premium what? Ũguo that the premium section Good. Ĩkũndũ nĩ kũgũkũ gwathakara ũũ. Mami ndutĩra icembe ngarĩkia ibuti ndĩ narĩo ĩnyone tigiti wa gũthiĩ na nyone cia mũinainio ogũtwarĩra mũnyendie ngoro yakwerere mũrũ nĩ ndakinya Ngoro yakwa rĩrĩ muru, ngoro yakwa rĩrĩ muru, ĩ ngoro yakwa rĩrĩ muru. Makũndũ gũkũ oro ũrĩa ũrakuonera rĩera-inĩ noguo ona kũhana on ground. On a bad day Limuru gũkoragwo kũhuana ũũ, Tainee, mbembe gwĩkĩra, minji, waru, ũrĩmi wa ng'ombe na mangĩ maingĩ. Kwambĩra haha Gĩtong'othi, Kumekuwa we huku.

gĩtong'othi. Nĩũrĩ we nĩũreyonera andũ nĩmakĩte, nĩ kũndũ gũthaka mũno makĩria, ĩno nĩũrona he mũndũ ũroire, nĩairigĩte, ũcio ũngĩ nahau nĩarakire, nĩkĩ wetereire, ndũhiũhe, ndwanĩrie na ithuĩ. Aranĩria na madirector a kambuni ya The Bravo Republic, Simon Njogu kana Peter Ngaruiya, marĩ Phoenix, Arizona, bũrũri-inĩ wa Amerika kũgerera namba 316 371 9196 we wĩ diaspora gũkũ bũrũri-inĩ wa jamhuri aranĩria na sales manager joseph maina kũgerera namba 0722735569 tũkũnengere plot wĩke ũrĩa ũkwenda nayo ũrĩme wake wĩkĩre mũkawa anything you want karibu sana gũkũ Rĩmuru kwambĩra

thitima, maĩ, macukuru, mathibitarĩ, makanitha na mabarabara nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Kuma mũgũnda ũyũ nĩ ndeka ikũmi kuma Kajiado Town na nĩ ndeka ithano kuma mũkawa wa Kajiado Resort. Mburoti ici cirendio na thogora mũbacĩrĩre mũno wa 1.3 million mbia cia Kenya kana arĩa me majuu tũkamenderia ndora ngiri ikũmi na ĩmwe. Kwa ũhoro makĩria

Joseph Kenyua kana Clement Njoroge marĩ Kenya wabici-inĩ ciao cia The Bravo Republic Central Plaza second floor kaunti-inĩ ya Nyeri. The Bravo Republic, join the Republic of Ideal Deals. Hĩndĩ ĩrĩa kuga mũirĩtu akaugĩrwo ngemi inya kahĩ gakaugĩrwo ngemi inya gacoka kongererwo rũmwe rwa camba

Na tondũ kinyi nĩ ũkinyũkagio, na marĩa mekagwo timo mekagwo, hĩndĩ ĩyo gwathiaga gũtahwo na matimũ na ngo, ũmũthĩ ũyũ gũtahagwo na karamu na mĩario na ciĩko na kĩheo. Rũkemi rwa ũcamba nĩruo rũrabatarania kana nĩruo gongoni. O na ti ũguo, ngemi ici ingĩ inya-rĩ.

Rũk- Rũkemi rwa mbere nĩ rwa ũthamaki, hena rũkemi rwa ũtonga, hena rũkemi rwa ũgo, rĩu ũgacoka ũgakiuga akongerwo ah, rwa ũtongoria na rwa ũcamba. Nĩ igoka cigana? coka ithano na na- na- na- na tũraria ũhoro wa mũirĩtu reke ngwĩre eh, kĩnyua tondũ mũgĩkũyũ nĩ mũndũ warĩ na mũtaratara mũno rũkehimi rwa mbere nĩ rwa ũthamaki nĩguo na ũthamaki nĩ wambe wĩthamakĩre wee mwenyewe nĩguo wĩ wa kahĩĩ kana wĩ wa kairĩtu nĩguo rũkemi rwa kerĩ nĩ rwogo nogo nĩ ũgĩ na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mwana wake gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũgo wake ti ũgo mwano mũtwe ũcio waku nĩ mwano na kĩrĩa gĩ thĩinĩ kĩa mũtwe tondũ nĩ hakiri nĩ mbũgũ hĩndĩ ĩrĩa ũrarekereria ũgĩ ũcio waku ĩyo nĩ mbũgũ na nĩ harĩ ũrathi nĩguo ndũkemirwo ũrathi kwĩrathĩra maũndũ mega Mhm, na ũgagĩthiĩ ũguo kinya ũkarathĩra bũrũri maũndũ mega mhm, na nĩ kwarĩruo tonga mhm. na ũtonga ũrĩa mũnene mũno nĩ ũgima wa mwĩrĩ ti nĩguo wa mbia nĩguo na ũgacoka ũgakorwo wĩna ũtonga ah, wa wa ũrĩrĩ kana wa nyũmba na mũgũnda Mhm. ĩni ũgatonga na ciana Mhm. na ũgatonga na ũrĩrĩ koguo gũtirĩ mũndũ ũtangĩtuĩka mũthamaki Mũtue- mũtumia no atuĩke mũthamaki no atuĩke mũndũ mũgo no atuĩke mũrathi na no atuĩke gĩtonga

O tiga atumia arĩa tũngĩta iheti makuaga nyũngũ ya maguta, nĩo metĩkagĩrio gũkinya harĩa hararutĩrwo igongona, rũkemi rwa ũgongoni rũkaingĩra. Niĩ ndiũĩ ũhoro wa rũkemi rwa ũgongoni, no ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, mũtumia nĩ igongona we mwenyewe. nĩkĩo atangĩtuĩka mũthĩnjĩri ngai tondũ mwĩrĩ ũcio wake nĩ igongona aitaga thakame o mweri o mweri o mweri ĩgaitĩka ĩka- ĩkaingĩra thĩ na nĩ wĩra mũritũ na nĩ wĩra mũnene ũhoro wa gũciara kũrehe rũrĩrĩ nĩo marehaga rũrĩrĩ gũkũ thĩinĩ wa thĩ mageragĩra nda icio ciao na kamakaimĩra hau nda-inĩ icio ciao nĩo maciarĩte rũrĩrĩ You should be, you should be aware of that. wĩra wao mũnene mũno mũno mũno makĩria nĩ kũrehe rũrĩrĩ nĩ gũciara na ti wĩra mũnini nĩ wĩra full time Good, twakinya hau nĩ tũthiĩte wega mũthuri ti wa werũ wa Sheila. Nakuo ah, ndĩrona gũkũ bũrũri-inĩ makĩrwo kĩrĩra kĩrĩa kĩyumĩrĩtie kĩrĩra gĩkĩ mũrera andũ macoke magomero-inĩ ma njĩra simply no gĩtirwo kĩrĩra kĩa ũpinga Kristo. Tondũ mũroka na ndũmĩrĩri cia kwĩra andũ mũthũngũ atanoka Nĩ kwahoyagwo ngai yanyu ĩrĩa mugaga kamũkoria. Ngai ĩno yanyu yathire kũ? Gũkerwo nakuo kũu mũrĩ wanonyajio hau. Kĩrĩra kĩanyu nĩ kĩrĩkũ kana no ta gĩkĩ kĩrĩro gĩgũkũ kĩa ũpinga Kristo? Nĩ ũrĩa ingiuga rĩ, hmm. andũ nĩ matukanagia. Nĩ wona gũtukania betũrũ na ũirũ na maĩ. Tayo horo. nĩ kũrĩ indo ikoragwo ina ũtiganu nĩ kũrĩ ũndũire wa mũndũ na nĩ kũrĩ ũndini ũndũire ndũngĩhonoka ũtuĩke mũgĩkũyũ wĩ mũnjaruo nĩ twanyitana no no ũhonoke ũtuĩke mũkristiano wĩ mũgĩkũyũ kana wĩ mũjaruo kana wĩ mũikamba kana hoteva na no ũhonoke ũtuĩke mũithĩramu ũthirimu koguo ũngĩthiĩ mũthigiti Ũgũkora Mũgĩkũyũ, Mũjaluo, eh, Mũmbaruhia, Aithĩramu. The same case na ndini ya Gĩkristo. Ndũngĩkora atĩ ũgũkora kwĩna makabira mothe. No wa gũciarwo ũciaragwo wĩ Mũgĩkũyũ, ti kũhonoka ũhonokaga kana ũkaiga rĩu niĩ ndĩrenda gũtuĩka Mũgĩkũyũ. koguo maũndũ macio merĩ nĩ maũndũ mena ngũrani ũkristiano ta rĩu niĩ ndabatithirio 1974 thĩinĩ wa kanitha wa aic na nĩkuo ndũre- ndũrĩte no ũmũthĩ no nyume kanitha wa aic na thi wa catholic kana thi wa pca kana thi wa kana nduĩke mũithĩramu kana nduĩke mũjudaism

Mũgĩkũyũ nĩ gũciarwo aciaragwo e Mũgĩkũyũ. Na nĩ ũhoro wa ma nĩ kwarĩ ũhoro wa kuuga no ũciarwo na mbũri. O na mũgo wa kĩbirũ aciarirwo nĩ kĩbirũ na mbũri. Kwoguo nĩ kũrĩ, na nĩ kũrĩ makabira tũtagĩciaragwo. taga na mbũri ndiũĩ kana na nĩ njugaga niĩ ndi atĩ nĩ niĩ njũĩ kĩrĩra mũno mũno mũno makĩria eh, no my point is mũgĩkũyũ nĩ gũciaragwo amaciaragwo e mũgĩkũyũ mũjaruo agaciarwo e mũjaruo mũikamba agaciarwo e mũikamba mũmbaruhi agaciarwo e mũikamba No ndini mũndũ nĩ kũhonoka ahonokaga akaiga rĩu niĩ ngũtuĩka mũkristiano mm. wanona kũrĩ agĩkũyũ aithĩramu mm -hmm. niĩ nĩ ndĩ my sister in law uh, mwarĩ wa nyina na mũtumia wakwa wa mbere ũcio wahurũkire nĩ mũithĩramu no nĩ gũthirimu athirimire etagwo arĩ mũkristiano agĩcoka at some point akĩhikio nĩ mũithĩramu na mũithĩramu ndũngĩhikio nĩ mũithĩramu ũtathirimĩte ndũngĩtuĩka mũithi atĩ atĩ wĩ mũtumia wa mũithĩramu na na we we wĩ mũkristiano ũngĩenda kũhikia mũithĩramu no nginya ũthirimwe we we wĩ mũndũrũme no nginya ũthirime na mutumia ungienda ku, ku, ku, eh, mutumia angienda gukuhikira no ngi- eh, a- a- a- mu- both ways ukienda kuhika kana kuhikira muithiramu no nginya uthirine that's my point na riu na ndini ici ingĩ no nĩ- nĩ- ona nĩ gũkĩrĩ africans mathiaga magatuĩka buddhist nĩ kũrĩ africans mathiaga magatuĩka hindu ah, andũ a hindu

That is my point. Okay. That is there, di- there is a difference between the region and the culture. okay tũrĩ o hau mũthuri ta njĩtĩkĩria ngorwo ngĩũria gĩkĩ njũria atĩrĩrĩ ũgĩkũyũ nĩ wĩrũgamĩtie ũndũire wa mũgĩkũyũ nĩ wĩigainie nĩ wĩhandĩte tondũ kaingĩ na kaingĩ nginya arĩa mekũheana kĩrĩra marutaga reference ciao kĩrĩkanĩro-inĩ Ah, niĩ niĩ ndi I'm not qualified kuga atĩ kana nĩ mekaga ũru kana matiĩkaga ũru no niĩ ndĩrenda kuga atĩ eh, hĩndĩ ĩrĩa mũthũngũ okire eh, mbere ya mũthũngũ nĩ kwarĩ kĩrĩkanĩro thĩinĩ wa ũgĩkũyũ ndiakĩonete tondũ mũthũngũ agĩũka twarĩ o gũkũ rĩrĩ andũ aya a maithe maitũ na maguka maitũ ithuĩ matiakĩrĩ gũkũ nĩ mahũthagĩra kĩrĩkanĩro ndiakĩonire matiahũthagĩra kĩrĩkanĩro mahũthagĩra ũndũire na kĩrĩra kĩa ũndũire witũ mũthũngũ oka ũrĩa ekire bwana kĩnyua atwĩrire ũ- ũndũire witũ nĩ gĩcenji magongona marĩa tũraruta nĩ ma gĩcenji akiuga jesu ah, nĩwe nĩ- nĩ- nĩwe igongona rĩa mũico okorwo nĩ mbũri mũtigacoke gũthĩnja mbũri eh, tondũ ah, we nĩwe warĩ igongona rĩa mũico na ũngĩthoma jesu oigire we ndanoka gũtharia mawatho ma mutha oka kũmekĩra hinya ningĩ rĩ ithuĩ nĩ tũruaga gĩkũyũ nĩ kĩruaga akristiano nĩ maruaga na andũ arĩa matarĩ akristiano nĩ maruaga a gĩkũyũ makĩruaga nĩkĩ na jesu nĩ aruire ndakĩmaruĩire rĩte rĩmwe rĩa kũigana nĩ amũheire nginya nginya kũrua Ĩĩ nĩ kũrua akĩruire, tũrakĩrua nĩkĩ? Na kũrĩ- Angĩkorwo nĩ ũraiga atĩ magongona marĩa tũrutaga matiagĩrĩirwo nĩ kũrutwo atĩ nĩ we warutire igongona rĩa mũico. na kũrĩa na kũrĩa Those are- rũracio i- icio nĩ ndini cia i- ici nĩ nĩ ndini ũkristiano nĩ ũtukanĩte na ũndũire wa roma ũkristiano nĩ ũtukanĩte na ũndũire wa thũngũ Ange- eh, british arĩa angirikani ũngĩthoma ũhoro wa angirikani eh, 85% kũringana na ahunjia ah, mokaga thĩinĩ wa tv na magatweterera 85% nĩ ũthũngũ only a small percentage nĩ ũhoro wa religion wathiĩ ũhoro wa scottish athigoci arĩa marehire marehire ũkristiano gũkũ 85 or 90 percent is scottish uh, culture ũrĩa ũrathoma ũhoro wa ũngai nĩ nĩ- nĩ- nĩ 10 na njuge kĩrĩkanĩro kĩna maũndũ maingĩ ta rĩu nĩ twathomire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkiona atĩ kwĩna ũũmbi maita merĩ there is two means in the, in the bible cia ũũmbi na bible nĩ ũkuona ĩna history ya athamaki a israel na athamaki a firaũ a egypt na athaba- na athamaki a babylon a nabukadaneza na athamaki ta a shalmaneza mũthamaki wa wa, wa asiria na na, na, na athamaki tũrerwo a aroma aya matuĩkire ma, ma, matuĩkire nĩ makonka thĩ na rĩu israel yarĩ thĩ wa aroma nĩ tũrĩ nĩ tũĩ kwe- kwarĩ na roman empire

I'm telling you, ũthiĩ ũrore na ũtinde ũkĩrora. Jesu okĩte kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ na kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ it's about Roman Roman culture. Andũ ta Paulo marĩ a Roma ũkristiano nĩ roma nĩ ũroma nĩ nĩ ndini cia kĩroma na nĩ tũkuona ma- romans marĩ andũ mena ngai nyingĩ na nĩkĩo ũrona maroka ona maraiga ngai atĩ atĩ ngai atatũ thĩinĩ wa ngai ũmwe that's a contradiction ngai nĩ ũmwe gĩkũyũ kĩũĩ ngai nĩ ũmwe Mũũmbi wa igũrũ na thĩ, na indo iria irĩ kuo, iria irĩ muoyo na itia- na iria itarĩ muoyo, iria cionekaga na iria itonekaga. Nĩwe wombire gĩ- eh, kĩrĩnyaga kĩa njahĩ, kĩrĩ mbirũirũ, na mũtambũrũko wa irĩma ciimbaga wa nyandarũa. Nĩwe wombire gĩkũũ na mũũmbi, na akĩmũhe rũciaro, akĩmũhe bũrũri ũcio ũtuĩke wĩ wake wĩ na njiarwa cia- ciake. Na akĩmũhe rũciaro mena gĩkũyũ na- eh, gĩkũũ na mũũmbi akĩma- akĩmahe rũciaro, eh, mĩĩrĩga kenda mĩiyũru, Ah, nĩ- nĩwe waheanire na akĩmahe bũrũri ũcio kĩrĩma rĩu maiyũrĩte kũu na akĩhaicia gĩkũyũ kĩrĩma kĩ- kĩrĩma kĩa njahi akĩmwĩra ikie mbugi manjarara na akĩmwĩra kũrĩa guothe ũgaikia maitho maku no kinyithie magũrũ maku nĩngarathima nĩngakũrathima we na njiarwa ciaku nĩkĩo wonaga mũgĩkũyũ aiyũrĩte kũndũ guothe tondũ nĩ arathimirwo nĩ ngai He was blessed. Uh, director wakwa ũgwĩtwo Mwangi wa Wambũi aranjĩra cia kanua itithiraga na ndibĩti ĩyo twanjia hau nĩho yambia kũhiũhĩria ngwatĩro arauga ndereti ĩno ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa gwa Thũmbĩ TV na kũrĩa matigari no kwa ndagĩka ĩno aranjĩra uge ũhoro rĩu niĩ no njuge ũhoro na ngiuga ũhoro njuge rũrĩrĩ rwitũ nĩ rũhĩtanu rũrĩrĩ rwitũ ũngĩrora ta rĩu kwĩna single mother, a lot of single mothers rũrĩrĩ rwitũ arũme nĩ merigirwo nĩ ma- nĩ mehereire majukumu mũndũ araciara agacoka agatigĩra mũtumia ciana agathiĩ ũkaigua mũthu- mũthuri nĩ athire mombatha

ta ũrĩa ũiguaga indo ciene itongagia mũndũ ikinya rĩmwe nĩ mũndũ ũkũrĩte stunted ti mũkinyanĩru nĩ mũtingiaru nĩkĩo ũrona rĩu mũndũrume arua nĩkĩo rĩu nĩ- tũmacokia kĩrĩra-inĩ tondũ ti kwenda kwao nĩ mũndũ ũgwokinya nĩ twĩhĩngĩca na nĩ twakĩhĩngĩcĩkire koguo anja ti kũrora na kũu thutha anja nĩ kũrora harĩa tũrĩ tũmenye ũrĩa tũgwĩka rũrĩrĩ nĩgetha rũco- tũcoke rũĩ mũkaro tũcokie mbũgi mũhi- mũriha tondũ nĩ tũĩ harĩa yatereire mũriha It's not a, you know, it is not rocket science Good. Na kũrĩ andũ marakĩnjũria kana makoretwo makĩũria kana hihi nĩ ũheanaga namba yaku nĩgetha mũgĩthiĩ na mbere na gũtunyana nduma tondũ haha kĩrĩa nĩ kũhutia kĩngĩ gĩgakorwo gĩgĩthiĩ chini ya maji. Niĩ ngoragwo na namba igĩrĩ, ndĩ na namba ya Kenya 0728791110 na ndĩ na namba ya gũkũ Amerika 253 three ninety two zero three three five namba icio eh, cierĩ ũndũ ũrĩa mũhũthũ nĩ kũhũrĩra na whatsapp tondũ gũkũ gũkũ gũkũ kũrutaga wĩra na internet gũtirutaga na sim card mũno kũrutaga wĩra na internet so so so long as wĩna data nĩ ũkũhota kũhũrĩra na na na internet Thengiũ mũthuri, thengiũ. Nĩ kĩrĩra tuge nĩ ciaka no itithiraga marĩa me mbere ona tũtirĩ tũrahutia. So mũthenya wa rũciũ Ngai akĩenda tũkĩrokanĩrĩra haha gũkũ gwa Thũmbĩ TV. No tabarĩra ici na ingĩ nyingĩ no wahota gũkorwo nĩ ũcitigĩte, wahota gũkorwo kwĩna ingĩ ciumĩte na ndũmenyete, nĩ wega ũ subscribe gũkũ gwa Thũmbĩ TV na ũngĩetha mũndũ ũgwĩtwo... Waweer wa Sheela kũrĩa Matigari TV YouTube, Matigari ma Njĩrũngĩ. Nĩ ũgũkora kĩrĩra nĩ ũkũria ciũria mũgũtereta. Namba yake ũtigwo kwandĩkĩra nĩgetha ũthiĩ ũmwĩtĩrie hau hau Matigari ma Njĩrũngĩ, thiĩ mwethane nake mũcemanie nake mwarie na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe hatarĩ broker. Twendaga broker, twendaga tũkamũ connect mũkaria na mũndũ ĩmwe kwa ĩmwe. Nĩ tũgũgũthaitha gakĩnyua subscribe ũgũre ng'ũndũ tũthiĩ kajiado Oh yes, the Bravo Republic marakurehera quick sale ya Kajiado County Royal Gardens Phase 2. Nĩ mũgũnda very prime na ũtinangĩtio broti cia 50 by 100. Nĩ gated community ĩ thĩinĩ wa controlled development. Thitima, maĩ, macukuru, mathibitarĩ, makanitha na mabarabara nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Kuma mũgũnda ũyũ nĩ ndeka ikũmi kuma Kajiado Town na nĩ ndeka ithano kuma mũkawa wa Kajiado Resort. Broti ici cirendio na thogora mũbacĩrĩre mũno wa 1.3 million mbia cia Kenya kana arĩa me majuu ũkamenderia dora ngiri ikũmi na ĩmwe kwa ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ namba citũ nĩ 316 371 9196 warie na Peter Ngaroia

Ĩ kũndũ nĩ kũ gũkũ gwathakara ũũ? Mami ndutĩra icembe ngĩrĩ kĩbuti ndĩ narĩo ĩnyone tigiti wa gũthiĩ na nyone cia mũinainio ũgũtwarĩra mũnyendie ngoro yakwa ĩrĩrĩ mũrũ. Nĩndakinya Ngoro yakwa rĩrĩ muru, ngoro yakwa rĩrĩ muru, ĩ ngoro yakwa rĩrĩ muru. Makũndũ gũkũ oro ũrĩa ũrakuonera rĩera-inĩ noguo ona kũhana on ground. On a bad day Limuru gũkoragwo kũhuana ũũ, Tainee, mbembe gwĩkĩra, minji, waru, ũrĩmi wa ng'ombe na mangĩ maingĩ. Kwambĩra haha Gĩtong'othi, Umeenda kwenye venye kumekuwa weguku.

gä tong'othi. Nĩ ũrĩ we nĩ ũreyonera andũ nĩ makĩte nĩ kũndũ gũthaka mũno makĩria ĩno nĩ ona he mũndũ ũroire nĩ airigĩte ũcio ũngĩ na hau nĩ arakire nĩkĩ weterere ndũhiũhe ndwanĩrie na ithuĩ aranĩria na madirekta a kambuni ya The Bravo Republic Simon Njogu kana Peter Ngaruya marĩ Phoenix, Arizona bũrũri-inĩ wa Amerika kũgerera namba 316 371 9196 we wĩ diaspora gũkũ bũrũri-inĩ wa jamhuri aranĩria na sales manager joseph maina kũgerera namba 0722735569 tũkũnengere plot wĩke ũrĩa ũkwenda nayo ũrĩme wake wĩkĩre mũkawa anything you want karibu sana gũkũ Rĩmuru kwambĩra gĩtong'othi. The Bravo Republic. Join the Republic of Ideal Fields. Riboti cia magegania na cia mwanya iria thũmbĩ tũkoretwo tũgĩkũrehera. Thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ, thũmbĩ cia mĩtangĩko, kĩremanditi, ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũremi. Cia gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe. Tiga gũciguaga na andũ. Subscribe ũmũthĩ tũkwe gĩtũmi kĩa why life is for the living. Ningĩ tũrũmĩrĩra nenda-inĩ cia Facebook na Twitter at Thũmbĩ TV. Tũgũikie mbere. Subscribe. Thũmbĩ TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. Subscribe now.